Fisem it-tim kollu ta' Prime Time nawguralkom l-istaġun tal-festi mill-isbaħ. U nawguralkom ukoll li s-sena 2023 ittikom dak kollu li tixtieq qalbkom.
F'dan il-programm jidru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara ta' tajba minna ftit iħor ser jibda prime time tal-lejla. Lejla ser nospita lil Matthew Muxu Merċi għawħet mill-iktar awturi prominenti li għanna f'pajjiżna. L-kitbiet ta' Matthew l-kanzunetti tiegħu smajna li sbaħ il-ħna Maltin ikantawhom, pero fir-realtà x'inhu l-proċess biex tiġi mfassla l-lirika ta' kanzunetta Għal Matthew s-sena 2023 huwa anniversarju importanti għax fil-fatt hija l-għaxar sena minn meta Malta rebħet il-Junior Eurovision Song Contest bil-kanzunetta li kiteb Matthew The Start kantata minn Gaia. Għal Matthew din is-sena hija sena importanti ħafna għax fil-fatt ser ivara proġett li ilu jaħdem fuqu mis-sena 2018. Ħa niltaqa' ma' Matthew minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. F'Prime Time Qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. For the love of food, golden drop.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
United Colors of Benetton. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We are Cosmopolitan Developments.
Total Tools Malta.
Sena ta' tajba u nilqakom għal prime time għallum it-tlieta, it-tlieta ta' jannar. Fatt kurjuż dwar il-jum tat-Tlieta, ċertu Griegi u Spanjoli li jkunu superstizzjużi ma jqisux il-jum ta' nhar tat-Tlieta bħala jum fortunat. Jiġifieri prattikament jekk ikollhom jagħmlu biċċa xogħol ġdida jew inkella jkunu se jagħmlu xi ħaġa importanti jevitaw li jagħmluha nhar tat-Tlieta għax jaħsbu li l-jum it-Tlieta ma jġibx daqshekk fortuna. Ovvjament affarijiet superstizzjużi. Il-mistieden tiegħi illejla, il-ħabib tal-qalb ta' Valentina Rossi. Kanzunetta tiegħu rebħet lil Malta il-Junior Eurovision Song Contest għaxar snin ilu. Nilqa' miegħi lil Matthew Muxu Mercieqa. Serata tajba. Kif int? Happy New Year.
Happy New Year. All right. Jiena tajjeb int?
Good, very good.
Tista' takkomoda ruħek, grazzi. Grazzi, tħossni d-dar mal-ewwel. Apposta żiltlek lila jiena met biex tħossok homu. Għal-kelmu fuq bijon. Third version naħseb imma. Bil-fors, u għaxħadom naqas għal-buddisa, nkun naqra kmini. Met, superstizjuż int jew le? Ehm, iva u le, so jisni jisni jekk jekk nara ma nafx ħanot attent bl-umbrella jekk nkun ġewwa, ma fi verità wkoll nemmen jien niddeċiedi jekk ħatamil xi ħaġa jew le, so skont il-ġurnata. Il-burdata.
Skont il-burdata.
Met, għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak, isem u kunjom. Matthew Merċieqa.
Matthew Merċieqa.

Songwriter. Awtur. Met. Din is-sena l-għaxar anniversarju minn avveniment li litteralment biddillek ħajtek. Completely, l-iktar ħaġa jien dejjem ngħid, jien dejjem ngħid anki lil ma' Gaia, għax qed nitkellmu fuq il-Junior Eurovision għax kienet l-ewwel darba li Malta qatt rebħet xi tip ta' Eurovision u dejjem ngħid jien vera ningrazzja, lil Gaia u lil kulħadd għal dik l-opportunity għax minn dakinhar ili naħdem full time music ten years so so it's it's amazing. Meta tkellimna qabel illum iddeskrivejt dawn l-għaxar snin bħala musical dream. Musical dream, ħa ana jekk meta kont żgħir kulħadd kien jgħidli biex tħaw biex taħdem full time mju mużika Malta naqra diffiċli għax ma għax qegħdin pajjiż żgħar u dawn l-affarijiet. Imma ten years u u grateful nieħu pjaċir dejjem dejjem nieħu as in I'm super grateful. Ħa nieħdok lura xahar snin. Il-Junior Eurovision fejn kien sar dik is-sena? Mela, Ukraine.
Ukraine kien sar. Ukraine, Kyiv. Fi triqtkom hemmhekk, waqt ir-rehearsals, hekk għadditilkom minn raskom li jista' jkun li isma' ħa tmorru tajjeb Ħa ngħidu hekk, kienet l-ewwel darba li Malta kienet se terġa' tieħu sehem għax kienu ħadu xi break ta' xi four years jew five years so so u jien diġà jien side note kont mort il-Junior Eurovision meta kont fourteen years old bħala back up dancer ma' Tea Saliba so Kienet it-tieni esperjenza tiegħek. So kelli esperjenza mal-Junior qabel imma l-ewwel darba kienet bħala awtur barra minn Malta għax anki qatt ma kelli diska tal-kbar dak iż-żmien u Ehm, ehm, just, ħa ngħidu hekk meta tara l-Gaia tkanta, as in, speċjalment kienet ten years old dak, dak, dak, dak, dik is-sena, tibda tgħid ħaqqa tirbaħ għax, as in, dik il-vuċi qatt ma, qatt ma kont rajt bħalha qabel u, imma, taf int.
X'nigħatek bdejtu tisimgħu għajdut imma backstage jew ħadd ma kien jgħid xejn? Ħa ngħidlek, tibda tisma', tibda tara l-blogs, tibda tara ċertu affarijiet u qegħdin ħa ngħid, tgħid all right, forsi, ma nafx għax qatt ma kien ġrat qabel, so konna bdejna ngħidu mbagħad jista' jiġri jew jew tibda taħseb li hemm xi ħaġa jew hemm xi mod li ma nistgħux nirbħu, mbagħad imma meta rbaħna, dik kienet amazing. U mbagħad kont lucky li two years wara erġajt irbaħni ma' Destiny, Knock My Soul ukoll. Matt, inti li l-professjoni tiegħek hija songwriting, inti awtur, il-professjoni tiegħek. Eżatt. Ħud nagħqa minn wara l-kwinti. La darba tiġi biex tfassal il-lirika ta' kanzunetta, x'isir, kif taħdmu? Mela, ħafna, ħafna just just heart to heart ħafna drabi meta tiġi għall-kliem, meta tiġi għall-melodies u tiġi għall-mużika naqra differenti. So, Ħa il-process dejjem differenti. Dejjem ngħid l-aqwa li naslu sal-aħħar, l-aqwa li jkollna diska. Imma imma il-process ta' ta' ta' kif ħa nibdew u kif kif ħa nispiċċawha dejjem tkun differenti. Imma ħafna drabi jew niltaqa' ma' mal-kantant nitkellmu nagħmlu xi xi sagħtejn nitkellmu, tkun qisu qisu therapy session. Jiġifieri min jaf kemm Bkejtu flimkien? Bkejna tant, ħafna minn kollox. Min jaf kemm taf sigrieti.
Qed ngħidlek, il-kantanti kollha naf naqra żgħir l-istorja tagħhom kollha. Musical therapy, musical therapy.
Minn idejn l-artiġana imnaqxa, imsawra b'materji ġentili lejn din l-art tagħna, bl-akbar attenzjoni, b'imħabba, passjoni, bajna r-reqqa u l-perfezzjoni. Ideali u mamula biex ninżamm għal dejjem, hekk maħluqa Maltija, pura, innemnem. Nemnem, xema artiġanali mamula b'imħabba.
Matt, dan is-sajf żżewġet il-best friend tiegħek. Ija, F'dak li kien meqjus it-tieġ tas-sena. Kienet esperjenza amazing u just kienet xi ħaġa li jiena nistennewha mħabba li ovvjament kien hemm il-pandemic u dawn l-affarijiet, so xi ħaġa li jiena nippjanaw ħafna ħafna żmien. Imma vera kien it-tieġ tas-sena? Honestly, kienet inkredibbli. Kienet inkredibbli. U jiena għalija l-aħjar mumenti kienu għax għandi Daw daw il-mumenti fejn tara l-Valentina, Valentina, x'inhi li nafha meta kienet żgħira żgħira u just just just tibda kien hemm ċertu mumenti anki anki meta konna d-dar magħha b'Erek hekk issa Valentina ma tantx naraha eċitata issa tinsar għandha l-kunfident imma dik in-nhar kienet excited kienet daw daw l-affarijiet li kienu sbieħ ħafna imma l-aħjar mument kienet meta Anne marret biex tilbes il-libsa u konna kollha barra u kien hemm Sue, kien hemm Charles u kien hemm aħna konna close ħafna għax konna morna Crete għall-hens tagħha so konna vera konna close u meta ħarġet kulħadd beda jibki ma anki hi bdiet tibki ma nafx għala ma hi bdiet tibki u mbagħad aħna just għax. Kulħadd emozzjona ruħu.
Kienet mument li qatt qatt ma esperjenza. Żgħir, għax qatt ma kont bridesmaid qabel, so u qatt ma kont groomsman lanqas, so so dik hi l-ewwel esperjenza tiegħi. Imma ġust ta' number one il-ħabiba dak naf na jien naf kemm kemm tħobb lil Carlo, naf kemm huma jħobbu lil xulxin, so so tkun taf li tkun parti minn dak il-mument sabiħ, as in it was amazing. U kien hemm mument ukoll wara t-tieġ kollha spiċċajna mal-art nieklu chicken nuggets. Dak mument ieħor li ma tistax tinsa. Amazing, amazing. Matt, din is-sena hija artistikament sena importanti ħafna għalik. Ħafna, ħafna, ħafna.
Proġett li ilek taħdem fuqu mit-2018. 2018.
Fejn kont meta ġitek din l-idea ta' dal-proġett? Mela, mela.
L-ewwel darba li vera ġitni l-idea kont hemm f'nofs Nepal għax kont għamilt tliet snin, mort tliet darbiet qabel qabel 2020. U ġejt lura mħabba l-pandemic fil-verità. U mort fuq ħafna minn dawn dawn is-self discovery journeys. So, so, so, kont naqra lost, nistgħu ngħidu hekk. U ħadem ġifieri dan il-journey? U ħa ngħidu hekk, fil-bidu dejjem erġajt mort lura għax bdejt naħseb li kull darba qed niġi lura Qed naħseb li qisni iktar kont iktar konfjuż milli meta mort, so kelmithom mort tliet darbiet jiena personali. Imma kien hemm mument konna f'dal-post konna sejrin minn Kathmandu sa Pokhara biex kont se mmur nagħmel xi trek fil-Himalayas. U qalulna li dat-triq vera ħażin ħafna nies imutu għax kien hemm ħafna accidents u dawn l-affarijiet. Jiġifieri prattikament it-triq li bdejtu ssuqu fuqha? Eħe eħe kienet kienet kienet kienet Small ħafna, ma kien bumpy ħafna, just diffiċli ħafna u l-unika l-unika mod li tista' tmur jekk mhux ħadd ma tinqax għandhom airport wieħed, dak iż-żmien kien hemm airport wieħed f'Nepal u kien f'Kathmandu, so jekk trid tmur minn xi mkien lejn xi mkien kellek bżonn tuża jew il-buses jew hekk. U konna għaddejjin u mbagħad f'daqqa waħda kien hemm xi ħofra jew ma nafx xiex u konna literally konna hekk. Ħanġi f'idejh u ma nafx x'ġara dak il-mument fejn kont hekk u ħsibt li mhux ħa jkolli mhux ħa ngħix, bdejt ngħid le għax għandi bżonn tagħmel dil-ħaġa qabel ma tmut u u ma nafx ġiet l-idea f'moħħi u mbagħad ġejt lura għax kien hemm il-pandemic, suppost kont se nibda dak iż-żmien imma Kont bdejt, so bdejt, bdejt ftit ftit, imma imma issa ili xi two, three years non-stop, non-stop. Kemm fadlilna biex nisimgħu d-dettalji kollha? Soon.
Dalwaqt.
Jiġifieri insegwi s-socials tiegħek biex inkun naf id-dettalji kollha. Eżatt. U fil-verità jekk in-nies anki ili ma mmur nagħmel affarijiet fuq television u dawn l-affarijiet ħafna żmien għax kelli bżonn ħin għalija, ġas kelli bżonn I needed to fall in love with art again. Dik kienet l-iktar ħaġa importanti għalija għax bdiet ssir qisu xogħol u jien bdejt minn meta kelli four years old. Mommy tgħidli kont fin-nappy meta kont tgħidli li trid tagħmel affarijiet fil-mużika u dawn l-affarijiet. U mbagħad grateful għal l affarijiet kollha li għamilt imma kelli bżonn ġas dik il pause anki social media dak iż-żmien għax ġiġiet ili Tieħu naqqa' break. ili naqra off imma issa slowly slowly. Minn hawn ftit ieħor nisimgħu d-dettalji kollha. Excited, excited. Matt, ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Kif niġu lura ħa nitkellmu fuq, isma' naqra.
Queen. Min hi?
Queen Beyonce.
Inti ltqajt magħha.
Xi erba' darbiet.
Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami u ħa nisimgħu d-dettalji kollha ta' meta Matthew ltaqa' ma' Beyonce. Iqfgħu hemmhekk.

F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Narakom l-ura għal-prime time il-lejla għed fil-kumpanija tajba ta' Matthew Muxu Merċiqa, u għed mill-iktar awturi prominenti li għanna fil-gżejjer Maltin. Ovvjament rajna l-isbaħ il ħna smajna, mhux rajna, smajna l-isbaħ il ħna jkantaw ix-xogħol tiegħek. Mett, qabel tlaqna r-reklami bdejna nisimgħu il-music ta' Beyoncé. Il-Queen, il-Queen dik. Erba' darbiet iltqajt magħha. Erba' darbiet iltqajt magħha.
Kif iltqajt erba' darbiet magħha?
L-ewwel darba kont żgħir u kienet rigal ma nafx kif, ma kellix xi fortin u l-mummy u d-daddy kienu għamlu xi ħaġa u kien, ma' Destiny's Child kienet, so kienet ma' tlieta li huma, ma' Kelly, Michelle u ma' Beyoncé. U fejn iltqajt magħhom?
Backstage qabel il-concerts tagħhom. U mbagħad kien hemm żmien għax bdejt għax kelli kont kont kelli signed Londra meta kent kont 19 u just just just kelli nies li kienu they used to help us out. Networking. Networking. Imma dejjem kien kien hemm mument vera sabiħ ma' Beyonce għax illa tgħid Beyonce għalija l-ikbar stilla li għandna fid-dinja bħalissa. Għalija, naf li mhux għal kulħadd, imma għalija living legend. U u. Niftakar darba kont meta qed tgħid magħha qabel ma titaqgħu magħha jgħidulek għandek bżonn don't hug her, don't this, don't this, don't do that. Kind of it took ir-rules qishom. And I entered, I was very careful and and she noticed I wanted to hug her and she came in and she hugged me and after we were speaking and she was speaking to me konna nitkellmu fuq il-mużika u dawn l-affarijiet u mbagħad kien hemm il-bodyguard u qalilha isma' isma' hemm hemm daqshekk daqshekk għandek bżonn tmur. Waqqfithu u għatu I decide when when we when the conversation's over, not you. Kind of jien il-boss hawnhekk. U domna xi five minutes oħra nitkellmu fuq l-affarijiet. U dawk il-five minutes ħassejthom golden. Qatt ma ħassejt daqshekk. U darba kont iltqajt u għadditlek xi kumment fuq il-hair style. Eh għax meta kont meta kont żgħir kont kelli xagħri hekk fil-verità, so so erġa' jtisni mmorx lura għal kif kont. History repeating itself.
History repeating itself.
It's refreshing. Meta bdejt l-art, bdejt kont hekk, so li ħa nerġa' nagħmel ċertu affarijiet irrid nerġa' get back into my safe zone. Imma basically hemm kont kont qed ngħid magħha u u hemm kont qed ngħid xagħri ma kont qed ngħix Londra dak iż-żmien, so l-ħbieb u l-familja ma kinux qed in Ma kontx niltaqa' magħhom. So l-ewwel persuna li b'nindunat li kont għidt xagħri kienet hi għax l-ewwel ħaġa li għidt hi, You cut your hair but u u inti Jiġifieri baqgħet tiftakrek minn qabel. Baqgħet tiftakarni, so so amazing xi ħadd bħal di qed in Li żammet il-memorja. Matt, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Thank you ħafna ħafna. Ir-risq u good luck għal dan il-proġett li ħadd ngħidilna minn ftit tal-ġimgħat oħra. Issa ovvjament la d-dettalji kollha jkunu barra, erġa' ejja hawnhekk ħalli ovvjament tgħaddilna iktar dettalji. Give me more details.
Tajjeb. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi. Ħa titlaq minn hawnhekk b'ħafna togħmiet tajbin, għax fil-fatt grazzi għal Kun għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Kun u sauces li jekk tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek toħroġ togħma perfetta, kif ukoll grazzi għal Yoghity għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tejiet naturali, kif ukoll grazzi għal Benesseret Spa. Għalik għandna numru ta' trattamenti biex meta trid inti tista' tmur benessere, tirrilassa u toħroġ minn hemmhekk mimli enerġija lest biex taħdem ħafna iktar. Grazzi ħafna Matthew. Thank you ħafna. Għall-kumplament tas-serata t-tajba. Grazzi. Thank you, thank you. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi llejla, nawguralkom il-lejl it-tajjeb. Qabel ma nħallikom nixtieq nixtieq inħabbar illum eċċitat ħafna biex inħabbar kompetizzjoni ġdida flimkien ma' Nemnem. Issa li qegħdin noqorbu bil-mod il-mod lejn il-festa tal-maħbubin, jum San Valentino, flimkien ma' Nemnem aħna rridu naraw il-koppji li jħobbu jaraw Prime Time. Ibgħatulna ritratt tagħkom bħala koppja, irrakkuntawna naqra ftit dwarkom u jekk intom tkunu r-rebbieħa mbagħad grazzi għal Nemnem għal jum San Valentino ser terbħu rigal Sabiex Jum San Valentinu għalikom bħala koppja żgur ikun speċjali ħafna. Qed nistenna ritratti tagħkom permezz ta' Facebook jew inkella Instagram, għamlu kuntatt miegħi faċli ħafna biex issibuni jew inbonnici dott TV. Qed nistenna r-ritratti tagħkom. Grazzi talli kontu miegħi, jien nixtieqlkom il-kumplament tas-serata t-tajba, ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u niltaqgħu għada, tinsewx għada ovvjament inkunu qegħdin hawnhekk fit-tmienja u għaxra ta' filgħaxija. Saħħa u lejl it-tajjeb. Ciao! F'Prime Time. Qed jiġi mossal lilkom grazzi għal.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
Esprit. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. We are Cosmopolitan Developments.